Imma ħa tiġi tgħid, qatt qatt tgħaddilek minn rasek li tgħid jien naf Charlie Hebdo kien ħaqqu l-istmerrija jew kien Il-punt hu, il-punt hu li f'soċjetà demokratika mhm. element essenzjali huwa il-provokazzjoni. Element essenzjali f'soċjetà demokratika hija satira mhm. ħarxa, kattiva, illi eh, essenzjalment li tagħmel huwa Taqbad mera tpoġġija qoddimi, kemm minn toħxon u kemm minn tikraħ u kemm minn tqaraj. Għalfejn hemm bżonna dik? Għaliex dik hija l-kuxjenza ta' soċjetà demokratika, dik hija li ġalek tnatfek minn ġewwa, li tagħmel fuq jinnat poġġini fuq id-dieta, ha. E, mingħajr dik, mingħajr dik, mingħajr il-kapaċità tagħna. U x'kienet the problem with Daphne Karma Galizja f'dak l-artiklu li ktibt? That there's only one of her. Ġifiri dakinhar il-complaint tiegħi kien fuq Defni Karwana Galizja mhux għax kienet tikteb li tikteb. Imma il-problema li kellna kienet li kienet jibisset tagħmlu u allura meta kienet jibisset tagħmlu konna nagħtu l-opportunità għal kulħadd jara żejda. Eh, però daw daw in-nies li kontet tajt li ehm, riedu jeħilsu minn mm. Defni Karwana Galizja. Hawnhekk qed eh, eh, tajt qed referi għal Partit Nazzjonalista, element fil-Partit Nazzjonalisti. Wieħed mill-karattri tal-Midnight on the ehm, Midnight Murder on the Malta Express. Adrian Delia u l-ġgajta ta' madwar. Eh, u l-ġgajta ta' madwar, u le ta' special PN u dak il-xorta ta' nis. Jina dak il-tip dak il-xorta ta' nis, jina niftakar diskorsi mamulin u d-dim nis rekordjati li nitkelmu irridu nwarbuha irridu neħilsu minna, ġo għet jitkelmu jisu eżorċizmu da. Eh, pero, pero, eh, partit politiku, mm. ehm, biex nużaw speċjal analogija ta' Charlie Hebdo, għandu d-dritt li jgħid isma li dan il-bniedem sa ta' kien defni, sa ta' kont jien, sa ta' kont int. Jgħidu isma dan il-bniedem issa eh, paraja huwa pis zejjed għal dan il-partit, eh, l-affarijiet li tajt ma domx kongruenti ma l-affarijiet li jgħid il-partit u aħna bħala partit qed niddeċiedu li ehm, ħan id-divorzjaw. Ejja nitkellmu ftit inqas fuq id-drittijiet tal-partiti u nitkellmu fuq id-dmirijiet tal-partiti. Għandhom responsabbiltà nies fil-politika. Illi il-mod kif jindirizzaw il-kritiċi tagħhom tal-inqas ma jpoġġihomx fil-periklu. Ħanejlek xirrit ngħid. Hmm. Eh, Defni Karwana Galizja blebda mod ma kienet konsistenti titkellem b'mod illi kien javvantaġġa l-Partit Nazzjonalista. Meta kkritikat, u ma kellix raġun, lil Lawrence Gonzi, meta kien fil-Gvern, meta kien Prim Ministru, fuq l-imġiba tal-Gvern fil-Libja, u ma kellix raġun. Alright? Kienu jgħidulu, il-Labour Party kienu jgħidulu, ma kif mussa t-dissassoċja ruħek minn Da kien jgħid mela mill-lejn assoċjat, ġifieri, da għandha rwol fis-soċjetà ta' ġurnalista li tikkritika l-gvern jien għandi rwol li mmexxi l-pajjiż. Però kien hemm punt li meta ehm, Defni kienet ġifieri ehm, fil-xhur li jippreċedu l-elezzjoni tal-2017 Eh, fej defni kienet qed tmexxi l-konverzazzjoni fis-sens li eh, asnaf ma niftakarx sentenza li sentenza li qal Simon imma naf li l-blog ta' Defni irrifrexxajtu ek, kompulsive, ek, ek, sejjerek. Defni saret, saret, saċertu punt, riedet u marediċ, et insabbat ħafna, u hija. Entuzjazmu da kellu. Le, riedet u marediċ, Spiex ta' saret mouthpiece tal-nazjonalisti. Assolutament le, dak li qed tiddiskrivi inti huwa l-oppost. Xa inti qed tiddiskrivi leħen illi tant u ċar oli konsistenti u li qed jisimgħu kulħadd, mm. illi int flok kont qed tirrifrexxa x'inhu jgħid il-Partit Nazzjonalista, kont qed tirrifrexxa x'inhi tajti. Mm. Imma, eh, skużi, ma ħadd li għandu xi obbligu illi jżomm leħnu lura għaliex in-nies irdu neċessarjament jisimgħu l-leħen ta' dak il-partit. Il-verità, int ħadd ma kienet iġalek joqbdok minn jaqbdak minn xarek u jgħidlek murara l-blok ta' defni, int kont qed muttara l-blok ta' defni, mhm. għax minn hemm kont qed tieħu informazzjoni illi mhux biss kellek dritt taċċedi għaliha u mhm. kont interessat fiha, mhm. imma li int bħala ċittadin biex din demokrazija taħdem, huwa importanti għalija li jien tkun informat meta tivvota. Mm. Iġveri, l-istampa ħilsa mhijiex neċessarja biex il-ġurnalisti ma jdejqhom xi nies. Il-kritika, l-investigazzjoni tal-korruzzjoni, l-kxif tagħha, il-protezzjoni tal-ġurnalisti li qed jagħmlu dak il-fatt, Mhuwiex biex il-ġurnalisti ikun jistgħu jorqdu billej minn ma eh, jiġihom xi ħadd wara l-bieb jew jitzikalhom it-tfal fitri, mhux għalhekk. Għaliex, jekk dawk ma jkunux jistgħu jagħmlu xogħolhom jew jagħżlu li ma jagħmluhx għax jibiżgħu, għax ma jkunux relentless kif għadt int fuq Daphne, finalment dak li jkunu jafu, int ma ssirx tafu. U allura għax int ma ssirx tafu, meta teżerċita l-vot tiegħek, ma teżerċitah bl-informazzjoni li missu għandek meta tivvota, allura jkollna demokrazija fażulla. Għax id-demokrazija mhux biss ir-riżultat tal-elezzjoni, imma r-riżultat tal-elezzjoni informata, ġusta u ħilsa.